السلام علیکم بیور کیا حال چال ہے امید کرے سڑے یار دوست احباب سب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن آج تہاڈی برا تہاڈا ول آ گئے خوبصورت جے پاک ویلیج لائف دے پیارے جے نظاریاں نال سرائیکی کلچر دی سخاوت تے پیاری پیاری تے امید کرے سو کہ ساڈا ویلاگ تو کو پسند آندا بھی آزے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلدی بھی ماشاءاللہ پکھے دی طرح دے ویلاگ سارے پیارے پیارے بیوٹیفل ہونن گرمی دی شدت ویور اتنی ہے کہ نا کہ بس تہاکوں کجھ آکھݨا وی بس ناممکن ہے کیوں کہ گرمی دی شدت دا اضافہ بہوں زیادہ ہے بہوں زیادہ ہے ولاگ بݨاوݨ دا دل بالکل نی کریندا لیکن اساں اپݨا کامیابی منزل دی طرف پہنچݨا ہے انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال تساں وی نال مزید محبتاں کریندے راہسو اساں نال سپورٹ کریسو راہندے تے اساں کامیاب تھی ویسوں باہر چلدے پئے آں باہر چل کے تہاکوں ماحول ݙکھیندے آں پیارا جیہا خوبصورت جیہا کیا ماحول ہے باہر دا تے کیا نی کیونکہ ساݙا ولاگ اڄ آندا پئے ترے ݙینھ بعد ترے ݙینھ توں بعد ولاگ آندا پئے۔ لیکن ولاگ کوشش کرے سوں انشاء اللہ اللہ پاک دے حکم نال دبنگ ولاگ آونا چاہیے دے خوبصورت برا تھوڑا سپیشل پرسن ہے ایکو لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑا کرو آون والی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تاکو ملسی رہندا بیل آئیکن گھنٹی وی پریس نال کر چھوڑے سو کیونکہ پاک ویلیج لائف دی سرائیکی آواز ہے سارے سرائیکی وسیب والے برا ڈیکھن والے سارا چینل سبسکرائب کرے سن سبسکرائب کرن تو بعد بیل آئیکن گھنٹی وی پریس کر گھن سن کیونکہ ہر آون والا سرائیکی کلچر دی سخاوتاں دا پیارا پیارا نظارے تاکو ڈیکھن کو مل سن کراندے کافی ٹائم بعد ولاگ پیندے پئیں اج آلے ولاگ تے محبتاں کریسو واچ کریسو لو یو ٹو تھی گئے سارے بسے بھراواں جتنے وی سنگت ساتھ نویں پرانی سارے چینل تے آڈینس محبتاں کریندی پئی اے انہاں کوں ساریں کوں محبتاں بھرا سلوٹ سارا تے فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئی تے فیس بک پیج کوں وی فالو کریسو کافی ٹائم تھی گئے ویڈیو اتھاں وی اپلوڈ نی کیتی لیکن اج ولاگ تے اپلوڈ تھیندا پئے ویور کوئی مسئلہ آئی ولاگ اس گالوں اپلوڈ نی تھیا وائی فائی لوایا ہویا اے فیبر نیٹ دا تے اوندا پرابلم چلدا پئے تے او اس گالوں سارا ولاگ

محلے دے وچ شادی وی ہے شادی دا وی تو انجوائے کرینے چل کے اوکے ویور راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو محبتاں بھرا پیغام سلیم کھوکھے آلا۔ اے آلا کٹا ویور قربانی دا آیا ہوئے ماشاءاللہ بڑا وی آئی پی خوبصورت جی ہیں روڈ دے آمد و رفت ہی اگو جے۔ کیا نظارہ دے کیا پیارا پیارا خوبصورت جہاں باہر آ گیا میں آ کے تھوڑا تک تھوڑا جہاں باہر دا شاٹ ڈکھائی ونجا تے خوبصورت جہاں ماحول تے بڑا پیارا سرائیکی دیاں ثقافتیں ہیں اپنی پیاریاں پیاریاں اے کٹا ماشاءاللہ قربانی دے بیت جانور دا انہاں دے گھریلو ہیں تے باقی اپنی آمد و رفت میں دو ہیں ہی ہیں کہ جیویں اکثر چلدی رہندی ہے پہلے رہو نال نال بس محبتاں ڈیندے آؤ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلدی پئی ہے ویور تے میں ذرا سٹاپ کر گھیدا اتھے میں کہ ذرا اے سائیڈ دا نظارہ ڈکھا چھوڑاں تہاکوں کو فصلاں دا پیارے پیارے ماحول تے بیوٹیفل کلچر اے ساڈا ایڈو بیٹھے تھیا کیا ناں ہے کاکا تیرا ایندے ناں دا نئیں پتہ بٹ اے جو وی اے اے ایندا ناں اے ڈاند ٹھیک اے اے بیٹھے ایتھے وی آئی پی سہی کڈھیندا تے میں ایندے نال کھڑ گیاں میں وی سہی کڈھاں باقی اڈے شہزاد بھائی اپنا ڈرنک کارنر اور لیمکا پوائنٹ سلیم کھوکھے آلا او لئی کھڑے تے آپاں ای دعا گیسے اللہ بھرو خیر کریسوں ہن روزی روٹی شہزاد بھائی ماشاءاللہ اپنا لمکا روڈ دے گھن کے آندے پینو پرلی سائیڈ دے بھی شربت دیاں ریڑیاں ایڈو شہزاد بھائی لمکا اس سائیڈ دے بھی ساریاں او دور دراز تک شربت دیاں ریڑیاں ہی ریڑیاں بھی بندہ ونجے تے ونجے کیڑے پاسے ہیں چلیں کوئی گال نہیں سارا سارے دو علیحدہ ہی نقصہ ہے انہوں دا املی دا شربت ایرا وغیرہ سارا سسٹم ہے لمکا پودینہ منٹ لمکا لیمان گریٹ وی آئی پی تے ایڈو سارا ماشاءاللہ ڈاند ریڈی تے بیل گاڑی تے ایڈو سارا بھرا بکلم خود رلے ہے پیا لیکن گرمی دی شدت اتنی ہے نا ول گرمی دی وجہ تو کر کے ہوا چھٹیں دے پہ خوبصورت جیں پیارے پیارے بیل گاڑی بھی دو بیٹھے تے نال ہی دے نال اساں والا اساں کھڑ گئے ہوا جھٹن کیونکہ گرمی اتنی ہے کہ پسینہ دے گروں تیرے سامنے کتنا آیا ہے سوانے دی چھائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ماشاءاللہ اوے احمدی احمدی اے بھیجو سڑا یار ہے احمدی جڑا چھوٹا جے ننا منا تے او ہوئے چیک کرو دے دے بے بے غصے نال پھوکا کھڑے اگلا تیری خیر امان میرا اللہ تے باقی اساں اپنے داند کول کھڑ کے تے ہوا سارا نہیں ہے کہیں دا لیکن فی الحال اساں کھڑے ہیں دے کول ہوا جھٹیندے پئے پیارا پیارا نظارہ پچھوں صندوقاں لا صندوقاں کٹی پئے شور ہوندا آندا پئے وے چلو کوئی گال نی مائنڈ نی کرنا راونڑے نال نال اسکپنگ نی کرنی آپنڑے کلچر سرائیکی پیارے پیارے ہاں وے احمد بابا حاجی صاحب سامنے سائیکل کھڑا کے پانی لئی کھڑے ہیں اپݨیاں فصلاں کوں تے فصلاں اوندیاں ماشاءاللہ تیار ہن جوار شوار ہر شے ریڈی ہے ماحول خوبصورت جی ہیں تے وی آئی پی کلچر تے وی آئی پی ماحول تے ایڈو ساڈا شہزاد بھائی لمکے آلا اوکے تے اے بیٹھن سامنے گرمی دی شدت ٹائٹ اے ٹائٹم ٹائٹ اے تے ساڈے کول آئی پئی اے چائے پیندے وے تے آؤ ست بسم اللہ نئیں تے اساں پیسوں کلے کلے ناراض تھیونڑاں نی بالکل وی ماپٹاں ونڈنڑیاں تے بھرا تہاڈا کافی ٹائم توں بعد لش پش کر کے ریڈی ہو کے آ گئے سامنے اوکے ایویں ماپٹاں کریندے رہسو اپنے پیارے جے ولاگ نال اپنے پیارے جے سلیم کھوکھے والے نال اپنے پیارے اسپیشل پرسن بھائی کو سپورٹ کریسو راندے تاکو سرائیکی گل چاندیاں ثقافتاں پیاریاں پیاریاں ایک ایسی ران دا ویلیج لائف دے نظارے اور خوبصورت جہاں بیوٹی فل دے کلچر دے تے باقی کوئی غلطی کو تاہی ہوندی ہے تاں اساں معذرت پہلے کرے انہوں نے تھوڑے نام تے چائے پیمنی ہے ساتھ بسم اللہ امان مڑا اللہ گرمی گرمی دی شدت زور دی اتو چائے تے آئے آئے آئے ہائے اوکے راسو نال نال ساڑے بھرا درخان ویندے پین خیر ہوے انہاں دی تے مزید ماتاں ڈیندے راسو تو کو راو نال نال چوک اچ بیور لڑائی پے گئی ساڈے تے عوام کٹھی تھی کے دیکھن کیتے او سامنے دیکھو بندے کٹھے تھے کھڑے ہیں۔ ہن اللہ دی ذات جان دی کیڑی گالو لڑائی پے گئی ہے عوام لگی پہ چھڑوا من دے دے او لگے پہ لڑائی دے ویچ او چیک کرو پتہ نہیں لڑائی ہے گیا دی بھی بار

عوام رکدی ویندی ہے تے مجلس۔ ایڈو ماشاءاللہ ساڈے کول کرسیاں ویچن والے آئے ہوئے ہن بڑے پیارے پیارے کرسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیئر اور بیوٹیفل چھوٹے چھوٹے ننے منے بیبی بالاں دیاں تے باقی ایویں نال جڑے رہسو محبتاں کرے سو راندے پرلی سائیڈ تے جڑا تہاکوں صبح صبح ڈسا ہی نا شادی دا نظام شادی دا نظام بڑا وی آئی پی ہے تے رہو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی۔ تے تہاکوں چال کے شادی دا ذرا ویزٹ وی کروینے کیا ماحول ہے تے کیا نی تے باقی اڈے کام چھکا پئے او چیک کرو اوکوں کچھ نی سے آکھ سکدے انہاں کو انہاں کو لگے راون ڈو تے مزے مزے کرو مزے تے باقی اللہ معاف کرے جڑے راسو نالا سکپ نی کرنی ویڈیو دھولے کو بابا جی رستے بلا ہیں تے مزید دھولا آ ہی ویسی کہیں نہ کہیں جا دوں لو بھائی میں تو سنگت ہی دے دھماکے تھی دے پہن لو بیبر تسا سبسکرائب نہ کیتا بیبر تسا سبسکرائب نہ کیتا نا ویور تساں سبسکرائب نہ کیتا نا اے کاجل میں تہاڈی سائڈ تے بھیج ڈینی ہے دیکھ گھنو ساڈا چینل جلدی جلدی مارو سبسکرائب تے کاجل ساڈے کول پہنچ آئی ہے اوکے ویور اوکے ہو گیا اوکے ویور سارے سنگا ساتھ کٹی تھی گئی ہے اے چیک کرو اس سائڈ تو برات آندی پئی ہے تے سب عوام کٹی ہے تے اس سائڈ تو انہاں دی گڈیاں وغیرہ لگ گئیں برات والے دیاں

لیکن تہاڈے بھرا کوں بلاوا کینی تے تہاڈا بھرا تہاکوں پتہ کہ نی ونج سگدا سمجھے سمجھدار ہی ہوے تساں سورج اپنی منزلاں دے طرف ویندا پے لاندا ویندے کرسیاں لے بھائی بھی کھڑے تھے شہزاد بھائی بھی بیٹھے تھے برات والے اتھاں بیٹھے تھے تے تڑا برا سلیم کھوکھے والا اتھاں کھڑے تھے آپ آج دا ویلاگ تو کو پسند آیا اسی خوبصورت جے ویلیج لائف دی انٹری وی آئی پی دھماکے دار ایکو سب یار دوست ایکو محبتاں کرے سو شیئر کرے سو وائرل کرے سو ہر آون والی نوٹیفیکیشن تو کو تہاڈے بھرا دی ملسی راندی پیاری جے خوبصورت جیاں چھوٹیاں چھوٹیاں خوشیاں ولاگ دے نال منڈائیاں ویندین تے تساں ایویں مزید محبتاں کیتیاں کرو ساڈے نال پیاریاں پیاریاں تے کوئی غلطی کوتاہی ہوندی ہے تاں بھرا کو بشک چھوڑا کرو معاف کر چھوڑا کرو دلوں کیونکہ تہاڈا بھرا انجاݨ ایں کم دے وچ نواں نواں علم کینی لیکن کامیاب تھی ویسوں ہر چیز دا علم ہوسی اللہ پاک دے حکم نال شہزاد بھائی لمکے تے بیٹھن تھے خوبصورت جے ولاگ تے خوبصورت جے کنٹری حالی عوام آون کار ہے او پیچھے دیکھو موٹر سائیکل آندے پین سارے موٹر سائیکل برات والے آندے نال ہیں تے اپنے پیارے نظارے خوبصورت جے سرائیکی کلچر دی سخاوت ہوندی ہے بیوٹیفل ساڑے ولاگ سرائیکی ولاگ خوبصورت جے انہاں پیارے پیارے انہاں محبتاں بھرے پیغام انہاں تے پیاریاں پیاریاں آوازاں انہاں سرائیکی تے سارا یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائیو دی سرائیکی آواز پیاری جے محبتاں بھری تے کوئی غلطی کوتاہی ہووے تاں معذرت کریسوں دلوں انہاں ساریاں دے نال لیڈیز ہن ہن میں تہاکوں کیا آکھ سکداں کجھ وی نی آکھ سکداں تے جتنے وی موٹر سائیکل ہن ساریاں نال لیڈیز ہن تہاکوں نی ڈکھا سکدے بس ایویں شارٹ کٹ اے ڈیکھو دور توں عوام بیندی پئی اے سب ٹکر پانی دے تے بھرا تہاڈا ولاگ دا کریندا پئے تھینکس سارا فیس بک پیج یوٹیوب چینل سبسکرائب فالو شیئر کریسو فیس بک پیج تے ساڈی ویڈیو پہنچدی پئی اے اوکوں وی فالو کریسو محبتاں ونڈیسو اوکے اج ہی خوبصورت جی شادی دے نال سیلیبریٹ تے نال نال ساڈی ویڈیو کوں ڈیسو اجازتاں ول ملسوں ہک پیارے جے نویں ولاگ نال اور اللہ حافظ۔